Oko buna chirani, ko chirani iga aria abanto mbare ekeene bagoetera amang'ana buna ayio. Nabo naigwete omoika okondaa ng'a ekeene chirani nabo aragocha ande bakoteebe ng'a kai nyomba eye naagachete nero kumbe ya Galilaya onsi akorerekana. Igo ng'a chirani mbaro chirani bare ababe, mbaro chirani bare abaya. Basi bono tigang'ire ribaga eri mbateebie ng'a Nyasae nomuya. Nasoire ase etelevishen yaito onye nomopastor Thomas Nyakundi. Yamuna ase engencho rituko ria rero Nabo nanyore abageni bakorwa chinsemo mbari mbari, batigete korwa aaria ase akorokwa Nyamesocho, ase akorokwa Korumanga rogoro, abanto mbache abange sana ekanisa, na ekere baegwe ribaga motwari ng'a abageni tokwanie, ebateba ng'a egepindi gia Pastor Nyakundi gegotogoki sana, nkomogochi tore sana. Bono nanyore abanto ang'e ikomi, Abasirika bache ekanisa, igo bono egasi yaino okora iga tari eya bosa, naende oche amatunda, na abande ebache abate ng'a Pastor buna gwasabete aria ase etibi, ekeene obokong'u nabwate ebwaerete. Mosa- Mosubati onde nache ekanisa ontebie ng'a riria gwasabete Jumapili eria yaetwe ogakora, mogakonde twaetanete emiaka ebere, Totana korora napi yachiete ase achiete, ekeene buna gwasabete nkabeka okwegena ase etelevision, omogaka one nanyorete ogotuboka, naende agantebi ng'a twabere nase aria twagosanete naende tomenye ase okogenderera ase esabari eye y'obogima. Igo ng'a ayio namatokeo amaya nainche nkoba nde serious ekere nkoba ase etelevision eye korora ng'a ekeene abanto aba nkoranderia Nabanto aba ngosabera nkobwatana bare amo nainche ase okomorigia Nyasae. Naki marange tindi gotoka okonyora ngotoka egetunu amasabo y'okweng'ata, gaki ende kwarera nde ase egete ase okomorigia Nyasae. Tindi gotwara ibaga mono, nonya abande mbare bakonta epastor ngochi kogwakera esimi toikobwata. Nabo okonyora abanto mbwate nabange bakong'akera, kwanyorera riroka rigwaka esimi, kwanyorori togakoamba komotaraabutora, Kuyao yabutoka mapema, bono ntogoikerana, lakini abange nanyore ebahati, bakonyora ekero batemire korigia esimi yane ya ya etarasoa, gose bakondigia yaba episi, ebakoriika emessage ng'a pastor, nindigetie ngame naye, bono omonto buna oyio mbwango okoumerana. Bono buna abageni abache ekanisa rero, enanyora bacha baga ekanisa, Ase ere, banyora nari twachakire twagendeire. Ekeene nakumie bateba ng'a yaani buna gwakwanete ase etibi ase ogotoka, intwe twabwati ng'ora naende buna kwaeresete, nabo twaikire mpaka ase ore. Igo ase nkorandia ekanisa togosira, ase engencho ngotebia abanto nonye mbari bare bosongo yaito, kera ogotaka gocha ase nkorandia ekanisa kwa nkorandia aria kerina. Kerina bari bakorwa bosongo bakorina egariko na Migori, Ase engencho ase koriina egari ekwanda Suneka, egoika ere Suneka naende ochake esabari. Bono ekero kwariinire egari bagotangaasa ng'a Migori, Migori, aye ogosoa ime otebe ng'a igo nkwenda Kerina. Buna oika Kerina iga, chipigipigi chire abwo chibangete, bodaboda ere abwo nenyinge, aye babori ng'a nkogenda ekanisa y'omorambi Pastor Thomas Nyakuri. Buna gwatore iga, aye buna gwatore okobekwa ng'a toende, Nkoire bake ekanisa. Banto abange bakorochia ensemo enye ngocha bare igo ng'a baria motana kong'ikera ase ogotara gose ase okondigia ere toimokereni omosigo bw'amasabo teema sana kondigia. Basi ebire ebi ntarakore amasabo igo ngoteba ng'a mbuya mono ase engencho esitesheni eye ekorandia enchiri na abanto nkobwena bare Morigie Nyasae, takorigia abaganga, takorigia abaragori, abwo ntwaete to, ebikaransa ebi ntwarue to. Bono morigie Nyasae, takominyoka chipaara goeta, kona korigia ababani. Rigia Nyasae, rigia Nyasae, rigia abasomba ba Nyasae baria moigwete ng'a mosombagete buna oyo okorandia etelevisheni iga Omorooche naende omoigwete ng'a otebire intwe baka ekanisa, kare atarora amanye naki omosomba oyo buna akorandia etibi iga ekanisa bono naki abanto bakarakare koranderia. Baria bache rero mbagoshuhudia ng'a ekeene, mosomba otari tibi yoka akorandi nabwate abanto ekanisa bakora akoranderia igo ng'a karibu sana ebire ebi ntete nkore amasabo. Na bono imbwate ebirenga ngochi gosabera rero ase engencho mambia Chumatato, na Chumaine, na Chumatano, aba nabaikaransete amatemo. Bono iga mbwate elisti y'abanto abange, nonya nabu bache ekanisa abang'e elisti y'abana babo, omwana one nkerasi inana agocha goikaransa, omwana one nkerasi sita agocha goikaransa, omwana one nkera form four agocha goikaransa. Pastor mosabere, bono iga mbwate elisti, esimi yane ime, aba abana abange, Nkoimokeria omosigo gochakera maambia mpaka rituko ria Chumatano. A Ebiro ebi naye biria okoigwa ng'a abaroki baruteire omwana eataki, egento nkere gekorokwa eataki. Eataki negento gekorua ande onsi giakobwata. Kwanyora omwana aikaransete ekerasi, buna bono riria ama amatemo atagete gochaka iga, ng'a omwana ona risioro riekomoira ng'a mominyoki nka eine emeika ekorokwa ataki. Abaroki bakoruta goetera embeo, mbamanyete omwana onyagete ng'ai agosoma, bono riria emeika eyio ere, Ase amatuko aria atato bono ntarakora kende, egena amo nenche nsabe. Arabu manye abanto baria tokobua batore ase obwamo ase etelevision, mbae gosoa ase eprogram nakobangeire ase obotuko obo. Nyasae Tata, Omwana, Omoika Omochenu, rora abanto bao, Nyasae, bandigeretie ase etelevisioni eye. Nasabire Omonene bw'Emeganda okore amakumia. Usiangima, Nyasae, nigo endigereretie Tata one, kora ebikone ase abaibori aba, kora ebikone ase abagaaka aba, kora ebikone ase kera oyomo ondigereretie. Mbara Nyasae bandigerereti bare nyagitari, mbara bandigerereti Nyasae bare nyomba, mbara Nyasae omorembe otayo nyomba iga, morembe toyo bw'enyuoma Nyasae. Omogaaka na omong'ina bakona-kuomana, okong'usana nankore enyomba eye, nasaririe emeika ya Saitani, kera ebikaranso bi'abarogi bagotara embeo na ense riroba, emeika eye nayegikerie ase erieta ria Yeso. Bono Nyasae reta ogwancherwa, sesenia estesheni eye omonyene, sesenia estesheni Nyasae na abadirector bonsi amo ne chimanager chionsi na abatangasachi basesenie Omonene noyo ore kando yane okoreng'anania emetambo Eric moseseni nere Nyasae ase engecho egasi agokora engiya bono kora amaye Nyasae Kere ngochaka gokwana ring'ana eri, ontomeke buna ekebe ekerero, tindorekana, tinyigweka, oigweke aye omonyene, Yeso. Nase erieta ria Yeso nasabire na kwegena. Amen. Tiga bono ndigererie abanto batano boka ase bambwaterete bagoteba ng'a Pastor nao tore amo mpaka okore, na rero nagotebi ng'a ebinto ngosabera, ngosabera nde ebinto ara gatano. Goikere ngochikera gosabera ebinto ebi, omoika okondaa nsabere ebinto ara gatano. Igo nimbangete ebinto ngosabera amo naye. Igo ngoikera ase ngochi goatora ebinto ebi ngosabera, onye kore gati-gati ase ebinto ebi ngochi gosabera, tobwatane amo naye, na Yeso akoe ribaga rigiya ri'ogosesenigwa. Enamba orochie kona-gotara gw'eskirini, tiga toake enamba eyio ekorokwa 07, 59, 41, 36 0-8, Tete korora abanto batano ase bagonte ng'a Pastor, ekeene nonde iga nkorigereretie. Abanto batano boka igere ngochaka korandia, mbwatana amo nabanto gusii engima. Igo ndoche ng'a abanto barenge choncho, enamba ogwaka ntagete nkoigwe. Naro nakoigwa eriogi riao ngoteba ng'osesenigwe, because nombwateti ase amarandi aya. 07:59:41:36 08 Tiga ndarore oyo, elo, ng'a kaiyo ombwaterete abwo. Okay, sesenigwa, sesenigwa Nyasae agosene enyomba yao yonsi. Tiga ngombwate oyo okabere, Manye abanto ba Nyasae oyio mbwatire mwamoigure, mwamoigure, gwacha Bwana akubariki. Oyo o kabere oyio, ehe. Hello? Kayio mbwaterete abwo? Ehe. Ee, kayio mbwaterete. korwa suneka suneka yaito eye engima barikiwe sana nyasae gose ni omwana ominto aya tiga ngotore oyo gatato

Umerana amo nokobwanigwa kwao kwa ching'a ra Yeso Kristo. Bono ntagete gosoa ase ntete gosoa ase ring'ana, ee, egento nkere ngokora igere nari ntabe distabensi ase ogochaka. Ee, bono tiga ndatigere aba bachakire goaka, okay, ee, tindi kobwata bono, tiga nda ndakora iga, ehe, ndakora iga kidogo. Barikiwe sana. Ntagete Gosoa ase ring'ana, banchwa abarigereri, ande onsi ase ondigereretie nagotebi ng'a onye mbono kwaigwa rere etelevisheni yao, oyo nomorandi Pastor Thomas Nyakundi, gonkorandia aria kerina kenyoro ekorokwa Bogeta. Ase amang'ana aria ogoetera amakong'u, nimanyete Nyasae buna agontumeka

Egento nkere gekorokwa enyota, naende abanto abange nonya nekanisa mbaramanya ng'a enyota ngento ki. Lakini omanye ng'a okorigigwa nkoro. Naki bono abanto bakorigigwa? Pasta, naki abanto bakorigigwa? Omonto nare ogoteba ng'a nkoigwa nde abanto nkorigigwa bare. Nakwana Ejumapili yaetwe teyemo gochimotu ng'a ekero okonyora omonto agoteba ng'a igo ndwarete. Manya gento nkeiyo gegocha ase omonto bosa, kende gionsi kere ase obogima bwao omonto nare magega. Omonto nare magega. Na nabo ndakwane omofano ng'a oise konyora nonye ne chinsana gochiachire nyuma bosa igo. Inse nakochie gocha nyuma bosa igo, egento nkero kiagere chiacha. Ekero okonyora chimonyo chikobusia ase omochiari, egento nkero kiagere chiabusi. Iga ebinto gento nkeiyo gegokorekana getabwati abanto bare magega. Morwai, borwaire mboiyo omonto agotwara, mono mono nkoigwa na omonto agoteba ng'a, gose inche nabete experience emiaka ya mayega, omonto agoteba nkorwara, Gotakomanya ekeene ng'a amarwaire naro omonto agosugumerwa, omonto oteba ng'a nkorua ara ngoika nyagitari nabwena, lakini nkorua nyagitari ngocha nka naende namenta. Inki gekogera ayio aba? Omonto ore sensitive nabo akomanya ng'a enka eye egento nkero. Gekogera ominto oyo akorua ogocha nka obwe orua ara, ogocha nka orua ara, okogenda nyagitari obwena. Omong'ina nare nasaberete, Agantera, aganta ipasta, ekere nkorunka bwone nagenda oboiri, gose naende omoiseke ominto, igo nkobuana pi mpaka nagenda mogondo, lakini ngocha bwone, igo nkorwara mpaka namentera oamache na amanyinga. Igo manya ng'a kende gionsi oroche kere abwo, maega aye egento nkero. Inki gekogera okoigwa omwana amateme achakire mambi? Kw'amakoigwa omwana onyagete naria eng'entete, Omwana o nyagete iga eitete, omwana o nyagete riria amatema aye na nuga nario omwana oria atama kore esukuru otoke okwete ase egete. Emeika nero egosugumerwa abanto, naki ntagete ebiya ebi ngochaka gokwana ring'ana. Ombwate buya, ase engencho nimbwate egento yesang'ete ngokonya abagusia abange sana. Tosome amariko aya. Egetabu gekorokwa Matayo. Nyakobwata ebuku yao iga abwo, Matayo eyio nkoyebwatie buya sana. Matayo egesieri gia kabere, Matayo mlango wa pili, Matayo egesieri gia kabere, tiga ngosome isato. Enakwane ng'a rero ngokwanera igoro y'okorigigwa, igo ng'a Omwana o ase akare Abanto mbare bakona-koriga-rigia ng'a ng'ai akare goikaransera amatemo, ng'ai akoyakorera. Nsukuru ki omwana onyagete akare kwanyora omonto o nchera, ogokoboria ng'a baba, ng'ai bono ere okwaigwa omoiseke oria oo, ng'ai kwamoira? Nki akoboreria? Ebori nki akoboreria? Omo, omosubati oyomo agantebia ng'a, Omwana oyo akagenda roche, Engaki eria entang'ani bakorete amatemo aria aetete. Omwana oye na riarua esukuru iga, oibokirie ekebuya ochirire oche, ng'a akanyora omosubati onde okomoboria ng'a baba, nambaire iga kwabete. Yaani naende omwana oyo erio akabera ogochia kogenda naende akamonyora ekwangete gontebia, Nyoko bwangire gontebia enamba kwaba, okoriga ninkoro. Matayo egesieri gia kabere isato. Ekero omorwoti Herode achia koigwa aya, agaichanigwa na Yerusalemu yonsi amo nere. Ekero omorwoti, omorwoti Herode achia koigwa aya, agaichanigwa ere omonyene na Yerusalemu engima. Herode nigo arenge omorwoti. Herode arenge omorwoti. Bono rigereria iga, omositari o kane egoteba ng'a erio akabasangereria abakuani abanene na aborokigwa b'amariko, akababoria, Ng'ai Kristo agocha koiborerwa? Tegerera buya, Omwana-o-minto! Herodo oikaransire akoborie ng'a, Naigure chinkuma, naigure ng'omonto nare naende okare koiborwa. Ng'ai naende agocha koiborerwa noigwete egento akora? Iga arangeria abanto abang'aini, iga arangeria abanto baria abang'aini baria basomerete amariko Amafarisayo na Amasadukayo. Abanto aba ase angereria, ekero ogosoma amariko, abanto bachandete Yeso obogima bwaye bwensi na Amafarisayo, Amasadukayo, naende bare koboria Yeso amaswali. Kera egento bakoborie nki'eke, Nguru ki echia ogotumeka? Tagera Omwana o Nyasae. Herode akoboria, Ng'ai Yeso oyo akoiborerwa? Ng'ai mwaigwa akoiborerwa? Manya ekero ogosoma amariko, gochaka kera eyemo ase eng'encho nacha kera isato, ebuku egoteba ng'a kera Yeso aiborwa, eng'eneng'eni yaye, eng'eneng'eni, kerimo okwo ng'a nyota, eng'eneng'eni yaye egatuoma buna kenya engima. Omonto araigweke ng'a monto oria totokire asegete. Monto gete otokire ase gete, korenge ingaki ende, mwaigwete ng'a mogaka gete narotogete gose ntansa nere okorokwa eh, ase gete ore korokwa gose rori onde ore korokwa gose mpapa, papa gose nki. Chindege chigaeta igoro, chigari chigakombagwa, abanto gochia aria ng'a baba, otokeire gose ng'ai. Abwo rori onde, bato bakaminyokani, naga ngokwanera Herode oigure ng'a Yeso nkoiborwa agochia, lakini korwa atang'ani agoteba ng'a ekero Herode aigwete ng'a Yeso oiboirwe, iga achagete korigia enkoro ya Yeso, iga achagete korigia obogima bwa Yeso. Bana ba Nyasae bire ebinde ase etelevision, banto mbare bakorigia obogima bwao, banto mbare bakorigia abana bao, banto mbare bakorigia enyomba yao, banto mbare bakorigia enywoma yao, banto mbare bakorigi obogima bwao. Herode oikaransire, oyomaga Antipaska, Gongoika botuko nkorara, narota nkogwa amache a ime. Nyakundi obwate experience ne nabarogi aba mokoigwa, na abanyanabi aba, na abaragori abanyamesira. Kera okorota gokogwa amache a ime, etimu y'abarogi nere goikaransa roche botuko. Abaroki chimeeting chiabo chinyinge ndoche bagochikorera, na bono December eye togochigosoa, nare chimeeting chigochi gochacha okoigwa ng'a egari yagure. Tegerera, egari yarwe gose e Nairobi, kegoika gose ere around Bosongo ng'a egari yagwete, Mbanto ki bakwete oyomo nakwete karenge arwe Nairobi karenge arwe gose Eldoret banto batano bakure naki bono buna nde ase television omoibori ondigarereti omogaka bono riria ogoteba ng'a omwana one okare Mombasa omwana one okare ase egete ngocha are sabera omwana oyoo mana kerecha nkomorigia are oigwete ng'a Herode oikaransire akobori ng'a yaiborera Ng'a yaiborerwa, oyo Yeso ng'a yaiborerwa, origirie abanto abang'aini tari abariri, origirie abanto abang'aini tari abariri, otebire abanto aba abang'aini, Tara, tara mogochungusa, banto mbare bagochia nonya emwao mambi, Monto ocha nomambia nomosubati onde otoka amambia ng'a bwakire aa, chisese enchinde obe bwakire. Naki bono naigwete omogaka oyo narwarete nachete akabwena, noare pengine etimu eye abarogi bakorigia omogaka oyo. Bono otomirwe ng'a genda ochunguse ng'a Aristo amoruterete orobarwari, naki aigwete bagotebi, gose naki aigwete oo. Kwamanya kobasoka aye gwachaaka ng'a, Baba, mogaka one tarairie botuko, rero nari yamwakera aga, yaani yamwaka aga, rero agakwa ng'aka, egento giacha buna omenwe, kiamwaka ng'aka. Oteba nache abwene, okogenda oire riboti ase etimu eria ya roche baikaransete botuko, otebi chiamani buna gwantomete, naye naki egasi twakorete roche, ee, ekeuno keria ntwamoruterete. Bana ba Nyasae, mbarenge more nyagitari bono iga. Mbarenga more nyagitari bono iga, bande babekeire amache, bande babekeire amanyinga akorera, na omonto narore magega ao osugumete ekerecha ki'oborwaire, naende ngocha are nyagitari abogore timbaka amatunda, abogore timbaka echae, agoteba ng'a kera adisi ominto, kera ebia ominto, Okebire ominto onoche obwene, kombe nogokora igato muna echiamani ekomiti yaikaransete ng'a gaki genda morore, gose nekeigwete buna twakorete emeremo. Kwaigwa omonto ogontebia ng'a pastor nyagete agacha kondora nyagitari buna asoka iga nari namentete. Inki kiagera omenta? Torigereria ng'egetabu ege gekorokwa Saburi, Saburi arubaini na mocha, Isano, igwa ngosaburia ebi negoteba, Saburi arubaine na mocha isano, a Saburi arubaine na mocha isano, igwa ngobu negoteba saburi eye, Bana ba Nyasaye, momanye ng'a nkorigigwa more. Igwa saburi ebi negoteba, Bana ba Nyasaye, nagotebie ng'a Nyasaye oyo togosaba tagogotiga omwana ominto, tagotiga oangaike, tagotiga osire. Saburi arubaine na mocha. Isano egoteba iga, Isano, ababisa bane nigo bagokwana amang'ana amabe igoro yane, bateba, Omonto oyo endi arakwe, na erieta ria riebwe kegima. Tegerera! Herode oikaransire okorire, bono ababisa baikaransire ekero bakonyorire, banyorire emita yabo ng'a otwamobwateire naro asegete. Mong'ina oria bono okoiguna omonto ochire egitari, Omonto orure nka orwarire serious oirure nyagitari. Kwamanya koigwa abande bagocha nka, Ee, nyagitari o kare, baba bwakire gose toigwete oyomo oyominwe narwarete okorokugwa, tinde twatura rieta. Ee, naki ng'a nyagitari ki mwamoirete, nyagitari ki mwamoirete. O naye otomanyeti kende ninche ndagoteebie. Yaya baba twaroche tiga tomominyoki gochia gochia abure ogoro abwo Nairobi tintati gwatora nyagitari omonyene noo twamoirete abwo. Ohh noo mwamoirete aria? Mware komoira eyo amo inwe igaa? Tegerera! Igo bamanyete batagete gogochikia ase bakomorutera espirit. Yaani omonto gose Nairobi mwamoire nyagitari kwamanya koigwa omonto ogocha ng'a naki mware komoira eyo abo songo igaa? Ng'ai mwamoira aria? Yaani Oakire esabu ng'a eriogi echiama ndiang'ete, ndingocha goika Nairobi. Bana ba Nyasae mondigereretie, bwatana amo nainche ase okobuna amangano ekanisa rero narandi ngoteebie abanto iga, iga abwo ase omenyete buna ngokorigereria iga, abwo ase omenyete buna nkoroche iga. Manya abanto mbare barenge abwo, abanto mbare bamenyete abwo kare kare. Abagaaka mbare barenge agwo, chisokoro chiarenge agwo chigakwa. Nomanyete enki chiakwanete? Amang'ana ayio okonagoetera-etera, nomanyete enki bakwanete ase omochie oyo? Bakamanya korwa, bande bakaramera, bagateba ng'a, Pu! Mosubati oraiborwe ot- oraiborwe enka eye, mosubati oraiborwe riroba eri, tanyuomwa! Bono okonyuomwa gwaserigwa, aina amagano, igwa buna amariko ateba. Abanto aba bakobori, Omonto oyo onde arakwe, Mwana o Nyasae ondigereretie ebire ebi, kontagete gotebia Nyasae, akoruserie kera amaagano, akoruserie kera emeika, akoruserie kera amadhabahu, ebe noborwaire, ebe batagete gotomera omwana oo oborwaire nyagitari, ba bagende nyagitari, ng'a bamotomere oborwaire, takore amateemo, airwe nyagitari, emeika yaito okoyesaria. Neba ndisendete gochia gosoa bana bao bakarande onsi, neba Mombasa, neba neba na America, neba Saudia, neba Lebanon, ande onsi sabera abana baria. Koigomana ebinto abaroki bagokora, bakoruta ebirecha goetera embeo, baruta amariogo goetera embeo, omwana orenge buya from anywhere, omwana orwarire, abande mobwate ebina kotini, kiina getana koera omwaka baka omwaka. Bwatana amo nainche, Nyasae akoruseria amagana ayio. Ebinto mirongo sabera iga, ntagete ebinto ebi ngosabera ebitano, ngosabera ande abana bagochia goikara nse amatemo. Bono onye kobwate omwana ogochia goikara nse amatemo, igo ntagete tobwatane amo naye ase ebiria ebi ngochia gosaba, oteebie Nyasae, Omwana oyo nigo ntagete moruere esadaka. Esadaka nero ekoba okobwatana namasabo aria omosomba agochia gosaba. Igere Nyasae arigererie omwana oyo, nanyore omosubati one mogaso. Ontebi ng'a Pastor, kwarorire emessage, nachi korigereria esimi, nanyora antomerete mia tano. Naende kwarorire korwa inse abwo erieta ri'omwana one, mambia goikara ase amatemo. Ng'a otomire mia tano esadaka y'okobwatera omwana oyo okwegena aete amatemo. Ko ntagete korigereria isiko aria, bono ndigereria ntagerere. Gakorora gesimi bono, bono chanka kondigereria, montegerere ebinto ebi ngwatora tobisabere, onye kobwate omwana ogoikara ase amatemo, aitankere ase ikomi na ibere, aitankere ase sita, aitane ane. Bwata namonenche ase enamba eye ngokoa, otome esadaka, oteebie Nyasae, Ebesa eye ngotomera omosomba, eye ney'omwana oria one. Tintageti arware amatuko aya atato, ntagete akore buya ache buya. Ase erieta ria Yeso, bwate enamba eyio otomere esadaka, oteebie Nyasae, Ntagete omwana one, Yeso omokonye aete amatemo. Enamba eyio ogotomera 07, 11, 43, naende 43, 03. Naende buna ogotoma erieta ririkong'orokera empesa, nari ngoteebie Nyasae, Kora amakumi ase oyo, kora amakumi ase oyo. Omwana oo ogochia goikaransa amatemo, teebia Nyasae, Ntagete ogotoma esadaka eye, omosomba buna agosaba, Tata omwana natarwara. Nkorwara aranyore ogocha nka omwana orwarire more nyagitari, amatemo aete, buna amatemo aetire, nari akare kobwena. Toma esadaka yao, toma emia yao gocha ase enamba eye, toma mia mbiri chiao gocha ase enamba eye, toma mia tatu chi, toma na mia tano chiao, toma na na amisini chiao, tebi Nyasae, nabwateire omwana one okwegena, aete amatemo. Enamba ere 07 11 43 naende 43 03. Chaka gotoma Ee, narorire abande bachakire gotoma. Ee, ntagete kobwatera abana bao kwegena. Ntagete korora Nyasae ogokora ebikone. Ntagete korora abana bao bagoeta amatemo. Naro okoba origa ng'a enamba eyende gose netumeka empesa nere nempesa. 07 59 41 36 08 Chinamba echio oroche igoro abwo, chaka gotoma esadaka yao, y'okobwatera omwana okwegena, chaka gotoma esadaka yao y'ogoteba Yeso okore ebikone, chaka gotoma esadaka yao y'ogotebi Yeso eorokie, oria ogotoma emia yaye, oria ogotoma miambiri chiaye, oria ogotoma amisini chiaye, agoteba Nyasaye, Omwana oo naete amatemo ase erieta ria Yeso, omwana oyo aete amatemo oyo otomire, mototo wako Apite Mutiani aete. Narorire emesechi, oyaete amateema ase erieta ria Yeso. Mbuya mono ase abagotoma iga, ogoteba ng'a Pastor omwana oyio mosabere. Igo nindoche ng'a banto mbare bagoteba ng'a Pastor, tiga antome, tiga antome, mbuya mono sana, kwa chinara Yeso. Gotinda kogenderera ng'a ee. Onde bwensi ontegerete isiko eria, igo enka yao enyuomo neburukaine, enyuomo yao neburukaine, morembe toiyo ase enyuomo, toma esadaka yao y'emiya, toma mia mbiri chiao, mia tatu chiao, tebi, Nyasae, igo ntagete enyuomo yane etenene ase erieta ria Yeso Kristo. Toma emiya yao gocha iga, tebi, Nyasae, igo ntari ogoaka, barimo ogoaka tigoaka. Kegwa kesimi bono, kegwa kesimi. Tete godini nabo agotoma, igere nsabere abanto aba agotoma kwa china ra Yesu Kristo. Banto mbarantete gosabera bagotoma esadaka. Igo bono kegwa kesimi, noaka tindi kobwata, igo ntete korigereria abanto aba bagasete goteba ng'a Pastor, nsaberanie esadaka yane eyio. Sadaka yane eye Pastor, insaberanie. Aba nabwo ntagete gosabera. Onde bwensi enyuomo yaye eburukaine, morembe toiyo ase enyuomo, toma esadaka yao gocha y'emiya amisini chiao mbuya mono ase abagotoma, omwana oria mobwatere okwegena, oyotomire amisini, nabo moroche akorokwa Jacqueline Mose, eyao yaikire, Jacqueline Mose barikiwe sana na Nyasae akore ebikone, Ase erieta eri Jacqueline Mose na amagani onsi are ase enyomba eyio Tata arigererie. Toma emiya yao gocha iga, amisini chiao, ne echi nachio chibese chigotokonya twakane egepindi eke igere Yeso ogenderera korandigwa. Nare okoborie enamba eyende, 0759413608, nero nabo ogotomera esadaka kwa chinara Yeso Kristo. Genderera gotoma esadaka, aba baria bagoteba ng'a Pastor, igo ntagete korora Nyasae ogokora ebikone ase enyuomo yane, Nyasae akoruserie emeika eyio, emeika y'ebiina kotini, ebiina kotini, ebiina bibwatete abanto gusii, omong'ina oria, ebiina bia kotini, ebiina otagete kourwa oboremo, ebiina ebio Nyasae abisarie kwa china ra Yeso Kristo. Igo ntagete gotebia Nyasae akore ebikone ase abanto ba Nyasae more isiko aria, bari mogoteba ng'a Nyasae kora ebikone, kora amakumia, Aye omorogi oria ogokorigia, abunekane bono iga, ababisa baria bagokorigia, nara okorokwa nere Edina, Edina Achiki, otomire siringi sarasini, ntoko moraumu, gose nere otebire ng'a sarasini echi nabo chiengesu ime ime, na oyonde nara nere okorokwa John Nyaba, Nyabate, ubarikiwe amisini chiao, Nyasae tiga agokonye, Nyasae akonye omwana oria. Bono ekero ngochia gosaba, bari mogotoma esadaka mwagenderera gotoma iga, Nyasae abwatane amo nainwe. Nyasae arigererie omwana oo. Nyasae arigererie efamiri yao. Amariogo naratindekire enkei yao. Nyasae abunane amariogo nararutire gocha enkei. Nyasae asarie. Naki nagoteberia ng'a onye kobwate esadaka ase esimi yao ime, toma emiya yao, toma amisini chiao, toma mia mbiri chiao, tebia Nyasae, Ntagete onkorere egekone. Manya abamongo nakong'ia enkoro ng'a inche tindi gotoma, mokominyoka chipaara gochia Mombasa kera aase mwatumekire chibesa chiarire, naki nekero okoigwa eriogi buna eri, gwat oyo otomire emiya akorokwa Jared ok o Jared Oboko. Jared Oboko ri ne kwona, Tiga nabari bakonakong'ia chinkoro, naende aba mogotoma esadaka, ninwe mogosiira egepindi neneema ya Yeso yaoroka gusii abanto bagenderere korandigwa. Igo ntete gochia gosaba, igo ntete gochia gosaba ase engencho ndoche ebiro biekumbire iga, aba mwensi mwatomire. Aye tokumeri bari bakong'ia enkoro, tokumeri oria ogoteba ng'a inche tindi gotoma, Echiaye kera echango ochare ochibwata, kwanyora omonto ochiire nyagitari, omonto ochiire ande ebesa yachiire, lakini aye bwata emiya yao buna nde bono embeo, buna nde etelevision, otebe Nyasae, Amatabau aya are ase etelevision, bwatana amo nainche tata, buna agochi gosaba, osoe enka yane. Naki nagoteberie, Toma emiya yao gocha, toma misini chiao, toma misini chiao miamiri chiao, tebi Nyasae, Neba nomwana, onye oyo ontomera mia tano, omwana oye agoteba, Gaki aete amatemo Pastor, erieta nagotomeire, aye nki otatomere? Tomera enyuoma eye yao, tebi Nyasae, Enyuoma eye etenene, tomera obogima bwao, ekiina eke gesire, abana bao bakonya gotantanigwa, kerecha asareke, toma emiya yao gocha ase enamba eye, nindochie bakonya gotoma. Naragotomire mpaka Isirini, Edi na Magara, abande abange, abange bare ting'one ko, ting'obasoma mkore, lakini ntagete onyigwe amarieta aya akong'orokera empesa, mambia nkoenda ande egetunu kweng'ata. Igo onye gogotoma esadaka yao, omwana oo ntomere nerieta riaye, pastor monsabere, mambia namasabo onde, mambia nokomorigia Nyasaye, mambia nogosabera rituko rigima, arabu Chumaine rigima, Chumatano rigima, namasabo onde,

Nkonyigwete omoika okondaa ng'a abana mbare more nyomba aa, lakini morende isiko, lakini ngochia goikara inse more amatemo. Abande mbare bache ekanisa aria, babwate chiprogram chiabo gechometiko, nabasabera, nabasabera ekanisa. Bono iga iga, igo ndoche abana bare nyomba aa, lakini mambia nkoanamore gochia goikara inse amatemo, kera egento kiabangirwe. Bono ntagete monyigwe, Ogende gochia abwo origie amache y'okonywa, amache ari moko nyomba aye, ama- amache aino ayaino, ayio y'okonywa. Taoria amache ayio, reta ase emesa negekombe. Omwana oyio ngochiare gosiba amache ayio, atebe kwa chinara Yesu, gose chikomi tinchire chi'abarogi bagoikaransa roche, baramere ng'a, Pwo, mwana onyagete tatoboa, Chikomi tichiri tochisarie, aye genda gotoma emiya yao, mia mbiri chiao, mia tatu chiao, amisini chiao, bwatera efamiri okwegena enyuomo, ebiina, emeika eko na gokobwata bwati, igo otagete koyesaria. Bono rambora amaoka aino iga. Nyasae Tata, Omwana, Omoika Omochenu nachire ase ore Omonene. Rigereria abanto bao, Nyasae, bategereire, Bandigereirie Omonene, gusii engima nigo ndoche obonene bwao bogotara. Saria emeika y'abarogi bare gusii engima, saria emeika ye chiruminati ere gusii engima, saria emeika ya Debo-wasip ere gusii engima, saria emeika egotara embeo na nse riroba, kera emeika nayesaririe Omonene. Rora abana bao tata rero batomire esadaka, batebire omosomba, Bwatana amo naintwe goakana egepindi, basesenie Omonene, Ngokonyara goakana gepindi eke abanto aba taiyo nao bagosapoti enchiri y'egenderere. Yeso ngwakwanete ng'a oyokorwa nasesenirie kobua oria okoegwa. Sesenia abana baminto bonsi Nyasae, nao mbaria bebangete korwa bakonye, nao mbaria bagoteba abana baito batoboe, nasabire batoboe kwa china la Yesu. Omonene, amache are enyumba eye, baria baratahe amache aria basibe, nagoteba kwa china la Yesu, chikomi tiande onsi ase bare, Bagokwana mamincha nefamiri eye, na ase ririkwa china la Yesu. Omonene, sesenia abana bao emeika egotara gusii, emeika y'ababani b'oborimo bagotara gusii na gotantania abanto, emeika eye nayesaririe kwa china la Yesu Kristo. Konya abanto ba botuko obo. Oria obwate ekina kotini mokonye, oria obwate emechando bono iga mokonye, narore nyagitari orwarete mokonye, onde bwensi ondigereirie onyigure. Mokonye ase erieta ria Yesu. Tata mbuya mono naende estation eye ya voice of victory abanyene bonsi mpaka korwa igoro baka nse nabasabeire omonene noyo minto Eric nyasae agokonetie emetambo nere mosesenie naende omoruserie ababisa bayo ase erieta ria Yesu bono ebiro ebi nebiao omonene gikorwa ase estation eye ebipindi binde bikogenderera amaye akorekane na bonsi nyasae twabeire ase oboamo Obasesenie emiaka yonsi ase erieta ria Tata, na eri'Omwana, na eri'Omoika Omochenu, na ase erieta ria Yeso nasabire na kwegena. Amen. Banchwa ba rigereria, nigo ntagete gochia gokoora ngoteba, onye kobwate amagani, otagete kong'umera aye omonyene toumera toikaranse nabo gocha ekanisa. Ekanisa ngotware tore amasabo Jumatano y'okweng'ata korwa maambia mpaka morogoba. Jumapili ngotwara tore Eibada engiya kabisa korwa saa mbiri mpaka saa saba. Friday nigo tware tore kesha y'ogosabera ense ya Kenya na buna bono iga abana bagoikara ase amatemo ngochaka tore kobasabera. Naki nagoteberie, chibesa Nyasae okorua. Kera oigwete ng'a omosomba agoteba toma esadaka, toma esadaka tebi Nyasae eye natomeire omosomba na inche mbwaterere ebisieri biane bigoke. Nabo oranyore mambia esabari nere kware gochia kera echobu eria ribire para agokore, lakini goetera esadaka eye gwaatomire Nyasae abwate ring'ana riaye ariikerani. Barimo gento gotoma esadaka, bwatera omwana ogokwegena, enamba ere 07, 11, 43, naende 43, 03. Kere ngochia gokora, kere otete gochia ekanisa, kore bosongo koriina egari kona Migori, ogende ochie mpaka Kerina, obore rinse aria Pastor Thomas Nyakunyu yakorandi, oretwe mpaka ekanisa. Aye ase amange, ndikere emessage, Amagania ao nenamba y'esimi ng'akere tokwane togasiriane ase okomorigia Nyasae. Tiga ntebe ng'a Salom na oyominto korwa aria ase emetambo barikiwe kwa china ra Yesu. Amen. Keep watching for His Victory TV, leading souls.

Keep watching Voice of Victory TV. Ni- Aye tata suka, aye baba suka, aiga seito. ne nomaete ime y'eduka ya Uhuru Superstores nokonyora ebinto bionsi korwa Pwani Oil ase rigori rinse kegima buna bono amafuta y'ogokarangera ching'eni chiao chitononte kegima